Sibt ruħi bejn żewġ muntanji laħam. Fuq il-lemin kien hemm oħti u fuq ix-xellug il-kuġina li kienet ġiet mill-Kajr għall-ġimgħa. Huma u jitħaddtu jirrakkontaw l-istejjer mimlija entużjażmu, oħti laqtitni u qajmitni. Kont għadni maħkuma mill-bluha ta' kmieni filgħodu u bqajt siekta, bħal qie magħluq, sa ma ndunajt fejn kont u bdejt niġi f'tiegħi. Ftakart li kont rieqda fuq is-sodda l-għolja tal-pilastri tal-ħadid li mal-iċken moviment l-irjus tar-ramj bdew iċenċlu. Kont mingħduda bejniethom bħal stikka dritta. Sidri, żewġ lumijiet kollox, u patatti, kienu ċatti bħal dari. Wiċċi kien mgħotti b'kutra tas-suf ħamra u huma kienu mitluqa 'l tulhom fuq is-sodda. Fid-dlam bdejt neżamina d-dettalji ta' ġisimhom. Oħti kienet fuq ġenbha fuq il-lemin, b'żaqqha mdendla quddiemha, sidirha jħares f'żewġ direzzjonijiet differenti, u qaddha kien fil-ħofra ta' bejn sidirha u patatta. Hi u titkellem, żaqqha tirtod, daqqa tidħol 'il ġewwa u daqqa tippoppa 'l barra. Fuq ix-xellug, kuġinti, fil-pożizzjoni l-opposta. Kienu eżatt faċċata ta' xulxin u jien fin-nofs. Waħda tixħet l-istejjer f'ħorror l-oħra. Idi kienet taħt zaq kuġinti u r-riħa ta' sidira li kienet ġdida f'imnifsejja imliet l-ispazju kollu taħt il-kutra. Bdejt inżomm in-nifs u nissemma dak li kienu qed jgħidu. Kuġinti li titkellem bid-djalett tal-Kajr bdiet tirrakkonta fuq ġuvni li kienet tiltaqa' miegħu l-qataba Kienet l-ewwel tiżgura ruħha li ħuha mhux qed isegwiha u li kien baqa' sejjer dritt l-istazzjon biex jaqbad it-tren għax-xogħol f'Kajlup. Imbagħad tneħħi l-velu, tirranġa xagħarha u tmur fil-post fejn kienu qed jistennieha dan il-ġuvni. Kienu jaqbdu tal-linja saz-Zoo u jqattgħu l-ħin jitkellmu. Qalet li kien jaqbdilha idha, ibusilha xufftejha jekk jiġih iċ-ċans, u xi drabi kien idaħħal idu minn taħt il-qmis u jmissilha sidirha. Kien jixtrilha xarba tal-ħarrub u ġelat ukoll. Zammejt nifsi il-ġewwa jienu nisma l-istorja tagħha b'sidera f'wiċċi u zaqqa puppata minn taħt il-ħwejjeġ. Bdejt naħseb f'dar raġel xieħ, qed jaqbdilha sidira bil-ħalib abjad sħun iċarċar majnejh. Bħat tarbija toħti l-kbira meta tigranfa ma' sidera omma. Taħt il-kutra ma kienx għatfa dal-arja u bdejt nibla biss irwejjaħ jintnu. Kelli ftit indur, noħroġ rasi u ngħajjat imma preferejt nibqa' fejn jien sa ma jgħidu li kellhom jgħidu wara kollox dan kien ċans tad-deb. Dejjem bħal qom magħluq qudiemi. U li l-kurżità tal-ibni, inkun irrid inkun inkun irrid naf x'qed jgħidu. Ġili nara lil oħti b'xufteja marsusa tibla l-kliem, tħares lejn il-kuġina u temiża b'dik lajn li jien ma nkunx qed nara. Imbagħad tistaqsini biex inġiblha friskun ilma mill-friġġ. Jew tagħtini l-flus biex nixtri l-galletini tal-krema mill-iktar ħanut il-bot fi triq tagħna. Mur obsor, kemm issir ġeneruża f'mumenti bħal dawn. Naf li tkun trid tibatni il-bot kemm jista' jkun. Xi kultant immur bil-qalb kollha ma xi drabi ma nkunx irid indabbar ras inħalliela lixxa. Nibqem, nara tinkett, bil-kliem fuq il-ponta tal-sena. Oħti wkoll tkellmet fuq ġuvni li tħobb. Qalet li ħija kienet jiġri warajha ma jħallihiex tiftaħ it-tieqa, heddidha li jekk tiftaħha jaqbadha minn xagħarha u joħodha quddiem ommi. Qalet li hi lil ħija kienet tagħtu palata mat-tfajla li kien jiffansja. Kienet toqgħod toħodlu l-ittri li kien jiktbilha. Kien jagħmel il-jili sħaħ jikteb litri, filwaqt li ommi minn għalija jistudja. Ommi kienet tqum f'nofs il-lejl tagħmillu t-te u l-ħalib, titlob għalih biex jirnexxi. U għaddej, bil-bajra u tħażżeż kliem ta' mħabba u passjoni bla waqfin.